Türkmenistandan Türkiýä okuw üçin okuwçy getirip bilýäsmi? Türkmenistandan Türkiýä gelmek üçin näme etmeli? Hemmäňize salam, men Gözel. Bu gün size şu iki soragymyň jogabyny e, bu wideoda tapyp bilersiňiz. Wideonyň soňuna çenli görmegi unutmaň. E, şunuň bilen bilelikde bize kän soraýaňyz, kommentariýalarymyza ýazýaňyz, Türkmenistandan okuwçy getirýäňizmi? Hatda soňky paýlaşan wideomyzada-da şeýle kommentariýalar geldi, Şu wagt Türkmenistandaky äh ýollaryň ählisi ýapyk, siz nädip getirip bilýäňiz, siz ýalan sözleýäňiz ýa-da aýtýan zatlaryňyz dogrumy diýip köpüňiz soradyňyz. Meň bu wideony çekmegimiň sebäbi şu soraglaryňyza jogap bermek. Eger siz Türkmenistanda bolsaňyz, bize ýüz tutup bilýäňiz, şular ýaly ýagdaýda biz siziň üçin uniwersitede, Başvurular şu wagt dowam edýär we uniwersitede siziň üçin başwury çakylyk hatyny almak üçin siziň adyňyzdan dokumentleriňizi ugratýaňyz. Biz başwurularyňyzy ýap edip berýäs. Ýöne şular ýaly. Hiç hili Türkmenistandan gelmegiňize siziň kömek edip bilmeýäs. Ýöne size siz öz ýaşaýan ýeriňizdäki bilim bölümine gitýäňiz. Bilim bölümine gidip öz ýagdaýyňyzy düşündirýäňiz we bilim bölüminiň size beren maslahaty boýunça hereket etmäne başlaýaňyz. Şular ýaly ýagdaý bar. Mysal üçin, biz geçen 2021-nji ýylyň e, awgust-sentýabr aýynda e, bilim bölümi sanawa almana başlady okuwçylary we şolaryň gelmegi üçin biz 50 sany okuwçymyza çakylyk hatlary uratdyk. Şu çakylyk hatlarynyň içinde hususy uniwersitetler hem bar, döwlet uniwersitetler hem bar. E, hususy we döwlet uniwersitetiniň çakylyk hatlarynyň näme tapawudy bar diýseňiz, şular ýaly. Biz Hususy uniwersitetden başlaýyn. Hususy uniwersitetde ilki bilen şeýle öň çakylyk bolýar. Öň çakylyk siziň hiç hili dokumentlerinizi oňarmanyňyza kömek edip bilmeýär. Diňe e, şu taýda banklaryň öz hasaplary bolýar. Şoňa özel e, hususy uniwersitetde pul ýatyrmaly bolýaňyz. Ýöne iň az 1000 dollara ýakyn pul öňünden tölemeli bolýaňyz. Soňundan puluňyzy töläňizden soň size hususy şular ýaly glawny çakylyk hatyny uratýar. Siz buň bilen ähli dokumentleriňizi düzeldip bilersiňiz. We döwlet uniwersitetleriniň näme tapawudy bar diýeniňizde, döwlet uniwersitetlerinde şular ýaly ýagdaý bar. Biz e, studentskiý sprawka alyp berýäris siziň üçin. Ilki çakylyk hatyňyzy uradamyzdan soň bir aý ýaly meselem gelmeli möhletiňiz bolýar. Eger siz bir aý ýaly möhletde gelip bilmeýän bolsaňyz, siz bize ynanç hatyny uratýaňyz. Biz siziň ýeriňize uniwersitete ähli puluňyzy, ähli tölegligiňizi töläp, şular ýaly studentskiý sprawkaňyzy alyp bilýäris we bu studentskiý sprawkaňyzyň alty aý ýaly möhleti we alty aý ýaly wagty bolýar. Siz alty aý içinde gelip bilseňiz eger. We şunuň bilen hem elli sany okuwça çakylyk haty alyp beripdik diýip aýdypdym. Bu çakylyk hatlaryny biz Türkmenistandaky sanawdaky uniwersitetlerden alýar, sebäbi Türkmenistan sanawdaky uniwersitetleri bolmasa kabul etmeýär. Sanawdaky uniwersitetleriň meselem hususy uniwersitetler, döwlet uniwersitetlerinden amma meselem şu taýda size görkezeýin, öz e, çakylyk hat alyp beren okuwçylarymyzyň çakylyk hatlary bar. Bolu Abant İzzet Baysal uniwersitetinden, e, Bärde 9 Eylül uniwersitetinden çakylyk hatlarymyz bar. Aksaray uniwersitetinden we Gaziantep uniwersitetinden çakylyk hatlary alyp berdik we bularyň e, meselem sentýabr we awgust aýynda 2021-nji ýylda biziň e, Türkmenistan sanawdaky e, uniwersitetlerden çakylyklary kabul etmäne başlanyna, başlanyna gelip bilen okuwçylarymyzdan ba, gelip bilmän intägem oçuryna garaşýan, e, nobatynyň ýetmesine garaşýan okuwçylarymyzdan ba. E, we şeýle diýesim gelýär, hususy uniwersitetler diýemizde Medipol uniwersitetinden çakylyk hatlaryny alyp berýäs diýipdim. Çünki biz Medipol uniwersitetiniň ygtyýarly, şeýle görkezeýin, wekili bolduk. Biz siziň ýeriňize uniwersitetden, meselem, ynanç hatyňyz bolmasa-da, siziň ýeriňize uniwersitetden hakyky şular ýaly studentskiý sprawkaňyzy alyp bilýäs. Bunuň üçin hem bize ýüz tutup bilersiňiz. Umuman aýtsak, umuman şeýlelik bilen jemlämizde Türkmenistandan e, siziň bärik gelmegiňize, Türkiýe gelmegiňize e, kömek edip bilmeýäs. Siz bilim bölümine gitmeli bolýaňyz. Bilim bölüminiň size beren maslahat esasynda da soňundan bize ýüz tutmaly bolýaňyz. We siziň üçin e, başga-da eger maňa soraglaryňyz bar bolsa, kommentariýamyza ýazyp bilersiňiz. Biziň YouTube kanalymyza agza bolmagy unutmaň, meni diňläniňiz üçin sag boluň!